Christ Media TV, eiraka ryawe. Eizooba rya nyimwabazyo, ebiro bina by'okw'eikumi n'abiri omwaka ogu, habaireho omukoro gw'okusiimira Rev. Canon Benon Baraire, Ssaabadiikoni wa Rwemikoma, ahabw'okukuzibwa akaba Kanoni. Omukoro gukoreirwe aha kanisa ya Rwemikoma kandi gubaire gwebembeirwe Emeritus Bishop John Muhanguzi. Rev. Canon Benon Baraire. Asiimire Ruhanga ahabw'okumutoorana akakorera ekanisa akiri muto, akarugaho akamuhitsya aha kitiinisa ky'obwa Kanoni. Rev. Canon Benon Nibareire omu kugamba kwe agizire ngu akaraba omu bintu bingi munonga ebirimu endwara hamwe n'ebindi beitu nasiima Ruhanga ahabw'okureeba ngu hati nawe ni Kanoni.

baraire nibanywa amazi maawe yaanzaara niwe yaabaire arokukire bari omu marwa g'amaani haza n'okugira ngu sikaani zitaine akabaireho obutiizi bw'okumanya omunda kwonka ngu akaana naagira ati ku naakuzaara omwana mweta mushabe Beitu waaguma niinyeeta mushana. Nyowe ku naazaarwa bari abari omu maarwa abeezirikire otu baraahotwa abo booserainemu mbatambiire igana. Nambwenu bakaba baanyeta baraire omu ntabo.

Amaziina gangye ndi Rev. Canon Benon Baraire, ahabw'embabazi za Ruhanga ndi Ssabadiikoni wa Rwimukoma kandi orugire kujweekwa eizooba rya nyimwabazyo oraine omureeberezi Bishop Stephen Namanya owa Canon. Nshemereirwe munonga, naasiima Ruhanga. omu buringuzi bwona kushanga eiziina ryangye ryarigamu ryatooranwa ahabw'okuba ari obwa Kanoni. Eizooba rya nyima abaziire nibwo tukiibire nitubekwa tubaire turi ba Kanoni munaana abatoorainwe aha bwa Ruhanga orikukunda. Kandi ninsiima Ruhanga n'eka yangye n'omukazi wangye Ruhanga okuturinda omu buheereza obu bw'ekanisa obu tutaahamu ahabw'okuba nyowe nkatandikira omu kanisa ndi omutsigazi, naashoma ebaruha ya kabiri, Ekanisa obwo bwire obwo ekaba eri eya kabiri, nashoma ebara ya kashatu nayo nagiheza, nashoma satifiketi nayehurwa, nashoma dipuroma nagiheza, mbwenu obwa hati ndi sabadiikoni kandi Rev. Canon Mutooremi. Ninyebaza Ruhanga munonga, nyine omukazi, twine abaana ab'embabazi za Ruhanga tutaine n'abaijukuru babiri. Mbwenu Ruhanga erizooba. Obwo turikuza kusiima Ruhanga, ensi yoona eteeraine eriho nekireeba aha busabadiikoni bwaitu bwa Rwemikoma kandi oburiisa kandi obusabadiikoni bwa Kidiikoni. Nsiimire Ruhanga munonga nkagira omu mwaka ogwa kyenda na mukaaga ndi omubuurizi nagyenda n'embabazi za Ruhanga naaraba omu bigumire nambwenu nyekiro mbaire ningambira abantu ahu naagiriire enjara nkarwara obuhere, Hariho eibandarizo omu rutookye rw'omuntu nimwo haabaire harimu enju haine amaka nk'abandi kwonka nkaraara omu rutookye mbwenu obunaku bw'ebyo byona nkareeba Ruhanga nanzimuurira mbaire ninshaba abadiikoni then naibo owa kikaatsi ahi mazire emyaka ena bwanyima bampindura hati ndi Rwemikoma ahi mazire emyaka ebiri kandi omu mwaka ogu niho Ruhanga antooraniire okuba kanoni rwahati ndi kanoni fuuru nsiima Ruhanga okumarayo entebe z'ekanisa Ntooreirwe omureeberezi, ntaine rekodi yoona, kandi nyemereire nimbuurira engiri, eihanga ry'omuhwezi waayo. Beno nibareire nashaba abakristaayo ba Rwemikoma n'abakristaayo ba North Ankole yoona okuguma nibasiima Emeritus Bishop John Muhanguzi ahabw'engiri ei yaababuuriire hamwe n'amakanisa agu yaayombekire. Tari baasha oburungo abaine otu barahurira ezirikire. Kikatantamuka. Hati ogu niinyanya ngu nibeebuuza ngu yaamuteeraho ki yaaba n'omuserikare yaaba ye? Ogu n'omukuru w'Abakristaayo abu turikweta ab'oburiisa bwa Rwemukoma Primary School obu tuhikire kujweka nk'oku mwajwekaho ogu. Mbwenu naaniinyenda ngu omureeberezi onsaasire.

Omwana gwangye omurungi omusaayi gwe. Obwahuri bwangye nkabutandikira omu buriisa bwa Byanamira omu busabadiikoni bwa Kashongi, ahi naagiriire amaani maingi bakampindura. Nkaba ntakeize dipuroma, bantwara nk'oine dipuroma, bantuma omu kanisa ya Mbuga ahabw'ebicweka ebi naakoze. Ku naahikire Mbuga, Ruhanga yankoresaho eby'okutangaaza bingi. Bishopu Muhanguzi yankunda munonga, naayombeka ekanisa ya Mbuga, naagiihamu oburiisa bwa Kiruruma, naagiihamu oburiisa bwa Kaikooti, naakora eby'okutangaaza Niinyijuka n'aba Dubai nibatucwera omu kanisa omu n'abantu boona batucwereire nitukora na Radio 5 neetuhagira ekaba eyebembeirwe ow'eishe-emwe Magango Emmanuel nkaba niwe mugyenzi Magango ow'eishe-emwe owaabweraire engye nk'oku turikumanya twakora omurimo gw'okutangaaza record yangye nibwo yaaza ahaiguru baatandika okuntwara nka Saabadiikoni Tamuri nambwenu obu kunaaheerize amariisa aga ashatu nari gatamu mbu gaabaye obusabadiikoni. Baihayo banta akanyaanya, Ruhanga yankoreraho eby'okutangaaza emirundi ebiri naayombeka enju y'oburiisa. Baanyiha aho niho bankuriize nimba venarebo nibaza kuntwara omu busabadiikoni bwa kikaatsi nka sabadiikoni. Nibwo bwabaire obusabadiikoni bwangye bw'okubanza. Bwanyima omureeberezi akampindura hati akandeeta Rwemikomwe. Kwonka omurimo ogu naakozire mbuga, naanye nyenka ngwehuriramu ahabw'okuba na buri mwaka ku guba niguhwa bazayo kunshaba ngu ngarukyeyo. Ruhanga ankoresa eby'okutangaaza, naabagurusi abo hakiriho kiroha eishe-emwe mugyenzi we ebyandema akaruga omu nsi, n'abandi ab'eishe-emwe nka baabyarahanga ba Kipama n'abandi, ahi Ruhanga yaanshukyeire amashuta. Naanye kurora ku naabaire nyeshana Bushotu kureka tindi muntu nk'abandi. Mbwenu ninyebaza Ruhanga akimpikira aha ahi ndikusiimira na gadenizi ezi ezi tutandikire. Ahi tutandikire amashomero, nkaraaba omu mashomero nambwenu nkakaza e disiturikiti aha kidiikonero yangye niyo esingire omu moko. Nkombekire aho ndi omushwija abaishiki, tutandikire bodingi sekishoni nituraaza abaana igana ikumi na mukaaga. Ebyo nibyo Ruhanga ankoreire, ningira ngu nibyo arikunzimuurira. Ninsiima Ruhanga munonga ahabw'omurimo gwa Yaaba. Rev.
Kosi Asiimwe kandi ori Purezidenti wa Fathers Union omu bureeberezi obwa North Ankole asiimire Bishop Stephen Namanya, omureeberezi w'obureeberezi obwa North Ankole ahabw'okukuza Rev. Canon Benon Baraire kandi nawe asiimire Emeritus Bishop John Muhanguzi ahabw'engiri ye.

Twabire turi abahindura mu mabza mazire imyaka mwenda twamusiibura ki agenda na mwana waitu ari omwana waitu twaziteekateekyera abareeyi bareero obu bishop ninye ndikumumanya reero omushaija akaba naatunga ente embi Abaziimba booma babaire baine ente nungi ya sereeba, yaaguma naazireeba atari abantu kumanya ku ati waitu okamanya ota ngu ezi n'ente? Naareeba ente ze z'ebigabo, z'ebisiina, z'ebihembe. Mbwenu tingimanya mpaishopu muhanguzi oku waareeba eyebareire.

Ebibahwire noija kubyeyerererwa. Nyowe ninkusiima nk'omuzaire waawe munonga. Nkakukweta ori omu bwerere waaguma ori mukazi waawe, waazaara abaana, waatandika obwahwere waabugumamu. Nambwenu itwe ku waija aha nkamushaba ngu turamubangye ngu akeereze obwa kanyina. Ebi yaagambire tindabimanyire. weena yaakita aha mutima yaakuronda. Abari b'emikomo nimwebare, taine orikureetsiza akahandiiko ati mutamujweka, yaaba ari kositeesi omukazi wa baraija. Abikazi, yaaba ari kositeesi, yaaba ari kutazibira baraija kukora omurimo gwa Ruhanga. Nyowe naareekyera aho, ebindi nibiija kwongyerwaho korosyo omu kuruga aha Bakristaayo, kwonka rw'emikomo nitubaho. N'obwekuba emyaka makumi ashatu mugibara etaragatu, Mukama agume naiwe.
Naanye Bishop nkaba ninkwatsa ogu orikumureeba ari omugurusi wangye. Mpurire naahwaire amaani nkanyuukana nawe. Ari omubuurizi, mbwenu obubuurizi bwaba reero noogira ngu bukaha buri kintu. Mbwenu Ruhanga naayebare waajwara ogwa kabiri, okahabwa ekitiinisa. Ari omubuurizi wangye wa nkungu, nimfa nawe. Ekya kabiri, naanye naashemererwa ku ab'eishe-emwe mbwenu abatungire obwa Kanoni, ow'eishe-emwe omujuni, ow'eishe-emwe niwagaba, niwagaba niwemerera bakuteera omu ngaro. Kanoni wagaba ogwo nawe n'omugore. Hariho ondiijo mugore ori aho otaajwara? Yaaha, nangwa na, eki nkakijwara emyaka ikumi n'ena ey'enyima.

Omukaniza waagira ngu okaruga mwena emyaka ashatu na mwenda, ashatu na mushanju, nyowe nkahereza emyaka ana na mukaaga. Mpumwire omwaka oguhwire, ana na mukaaga. Nkazamu nyine emyaka ikumi na munaana, naaruzamu- naarugamu nyine emyaka egi- mukaaga n'etaano. Ninsiima Ruhanga.
Constance Bareire, omukazi wa Rev. Canon Benon Bareire, asiimire Ruhanga ahabw'okujunwa n'ahabw'okubarinda okuruga omu bubuurizi okubahitsya aha bwa Canon. Constance aheereize obujurizi oku yaayemereire n'omushaija we owaabaire naashiisha munonga kwonka akamwemera akarugaho akamuhitsya aha buhanguzi.

Nimusinga nyowe tinteganisa abashaija b'abantu. Hati inye naikiriza eri hanga omu mwaka gwa kyenda n'ebiri nze eri eizaara rya kabiri. Nkareeba omuntu atafa, nkeeteisa ebi nkunda afe ninfa. Nkajwara puraini kuruga obwo, ntaine kooba mu kutu, ntaine kakwanzi mu maraka, ntarikwezirikira migyendere, ntarikugambira migambire etari y'abarokore. Nimumpa ebyanyima nimumanya nk'oku nteekyereza byanga. Siima Ruhanga, nkaguma n'abaana b'omushaija wangye. Obu amaazi akiri aha, obu ow'eishe-emwe ogwe tari aha, tindikumanya ahu muri. Niinyenda kusiima Ruhanga niinyeta aha baana ba Beroya baze omu biro eija aha. Manya nyowe wangye eri izooba hariho owuntsindikire. Ninyanjurira Ruhanga engaro zitaine rubanja ahabw'abaana b'omushaija wangye. Obwo nkashesha aha kitabo Aramu naawandiikira, nkashuka kuheeka munywani wangye. Manya n'omwerere waawe okubatizibwa nainga ebitaahire. Kandi nyanza ebi Ruhanga engaro zitaine mubazi. Kandi zitakaheereza nk'abaana bangye mateeka ei ziine zikabagaruza. Ninsiima Ruhanga, ninsiima bakaibanyu okwija Maaga naayebare na Beti naayebare. Ninsiima abashaija bangye mwena Maaga n'abandi.

Bishop nangye nkaguma na Ruhanga ohuri watukunda watujwekyera omushaija wamuhindura orukooba nyowe niinyenda ngu omujwekye ekishanga kyonka ku twabaire turi aha Bishop Steven yaija yamuha obwafenere bwe mbwenu amukurize niinyetwa muka Kanoni omu bi naarebiremu niinyetwa muka Kanoni omu kurwara obuhere.

Faraho yaayeta abaishiki bashatu akabata omu nju nk'abateekyera saadi ibiri. Ishe na nyina batarikubamanya nintwara eby'okurya n'amata. Ninkinga aho nindaara aha kirago ahansi nibaraara aha kitanda kyangye. Asi nkaikiriza Ruhanga kureeba. Waaba okuhurira omu kyangye naagamba, Munyaanya Faraho yaashanga abakazi baanihire aha kitanda akatimba nabo akagye kukaija embaata eibiri eihumi.

Abanyabuzaare hamwe n'abazaire ba Benon Baraire basiimire Ruhanga ahabw'okumukuza kandi bagambire nangwa n'amagara gye ag'enyima.

Nasiima Ruhanga naajooga omu basingye kandi ndi Kampala. Tinkwija kubuheereza bujurizi ahabw'okuba mbwenu nanyemereire kandi sipidi eye eba ndaingwa munonga. Kwonka Bishopu naakimanya hariho enkumi ibiri na ina ou baatutuma ariko kuri ogwo ahansi tukazayo tukabuurira engiri tuhendera. akabureebereza. Ninsiima Ruhanga munonga owaanyemereize omu Kampala akampika n'omu nkoro. Nkarugaho naatunga omushaija wangye, n'okugamba na byona nooba kumpaaho amaani. Naasiima Ruhanga munonga ahabw'omukoro gwa Obenon. ahabw'okuba akatureera kikuru. Ka mbanze nsiime posita ahabw'okuba hariho obu naayebwa kunsiima. Posita ninsiima munonga ahabw'okuba sipiidi ya Benon eka ei ndaija kwonka niinyijuka hariho obu naakurwaniraho. Ku naakubagambira sitori oku naamurwanirira, tirikwenda kugigamba hataruga aha.

Emposta ya Rebbe kwonka nibusiiba niyo okumanya niiwe washemereire oshemereire kujweka obwa kamera ahabw'okuba okagira amaani maingi kandi ekintu wakikwata mporampora Ruhanga yaakubaasa yaaba arikukuhangura okaba kamera. Ekyo naakiheza. Ninkusiima Benon munonga. Okwo Kampala ku mba nyine banywani bangye banyeta Munyanya Betty Bareyi. Mbagira nti buti ka mba Munyanya Yoweri. Can when come eka nitwe tumanya Bareyi. Tinkumanya ahabw'enki nibamumanya munonga. Kwonka nintusiima okujunwa. Aa nintusiima okujunwa. Nintusiima okumanya Ruhanga. Eka yaitu n'okumanya Ruhanga. Ku mwareeba tata entaitwe, kandi ni bingi oku yaanabigamba byamurema n'okushoboorwa. Kwonka owaitu Kodayo Kanoni akagayo ab'amadiiburi itwe n'eizooba naayebaare Ruhanga Omujuni w'abantu chaka tutambire. Aha nyowe tinkwesiimura omu bingi byona ninyesiimisa okujunwa ahabw'okuba nikwo kukitwire eki ekituri. Yebare Beene n'okuba tata. Yebare obu ampeereza ente z'abaroobo. Ishe Yoweri atasirikwo. Nkarya nti mbwenu oba oriteesa abaana bangye kwonka ebi ebiriho nabyo sitane nkarya ote ebi n'entebeekanisa Yoweri tibyagiheereza abaana baawe kandi nibagimanya abanyabwere nibagimanya abaraabe webare Benon webare kutuheesa amaizi marungi bakagira ngu ogu ni nyaanya Benon. Bakagira ngu ogu manya naabuurira engiri, nainga ngu naayombeka amakanisa gye aha binyoma. Tokeeberera ou twete n'okujumwa. Mpaho ki? Manya nibakukunda, nibakukora nk'okujuma. Beitu aho nimwo bari kutubuurira engiri kukira omu katuhambere. Manya otagira ngu nitureebeka gye nainga turi. Aa, tibitabo bingi. Ebitabo bingi nibinywesa amaarwa n'enjaahi. Kwonka Ekigambo kya Ruhanga nikyo kyengyegyetsa omuntu. Katubuurira ngu emwe atukura nka Kampala naagira nti kanze kujunwa haribo ka bagira ngu kigoma niyo abaine eitaka tukagira nti tindiza mu dansi nitutindiza nka hati abaine eitaka batarindeba so bakagira ngu ogu nikihara ki ogu ninga nikihara ki ogu naikiriza okujunwa ndi omwana muto naaga amadiini ninsiima okujunwa nikwo kunyemereize omu rubwere ahabw'omushaija wangye tihiine enshoga. Mazara nkaine enyeshongana ezi munonga. Nkanyurura kosita nyowe nkaza kugira nti nashanga bara mukazi wangye. Mwebare, mwebare okunyurura. Mwebare bakuru bangye. Reeba ogu niwe yagyenzire nka ishe nkaza nka tata enkazi owantwireho embwa. Mwebare maama. Tindakujumiise ningira.

Mbwenu ayeteekyereza ngu aha Sitaane yaija aziha Byahandiikirwe. N'obu n'obu naakuteerera eki omukwasire eki obu ntaigire, Sitaane agumire naamburabura. Mbwenu ayeteitse kandi azaasirire kimwe. Naaningira ngu mbwenu niinyenda kushangaho Taata kushangaho naankareebya nti mbwenu naasiima Ruhanga munonga. Ruhanga naayebare. Ruhanga naayebare kukingurira ware. Akatambire ngu ayenkye akatambire yayo. Itwe twaba otafire otari murokore, twena Ruhanga akatusaasira twajurwa.
Emeritus Bishop John Muhanguzi omu kubuurira kwe abuuriire aha bantu okucwera abandi emanja, okugira amaryo ahari Ruhanga kandi ashabire Rev Canon Benon Baraire obutagira amaryo ahari Ruhanga kureka okuguma ari omucureezi.
Yaaba ori omurokore oyizire omu rugyendo reka Yesu akuri Eri omu busingye bwa Uziya. eri omu busingye bwa Uziya Uziya akaba ari omugabe kwonka hurira eki Ruhanga aga somera omusoro gwa kana Gwa kana. Eh, Akora ebirikusiima Mukama. yabanza kusiima kukora ebirikusiima Mukama ogyenzire orugyendo Waaba na kanomi, Ruhanga akugiriire embabazi. Shoma obwo yaabanza kukora ebirikusiimwa Mukama irooko. Yaakora ebirikusiimwa Mukama.
Yaakora ebirikusiimwa Mukama. Reeba amaziina ishe yaakozire. Reeba amaziina ishe yaakozire. Ebiro bya Zakariya. Owaabaire naamwegyesa okutiina Ruhanga. Mukama ariirira kusherura Ruhanga. Okwegyesa okutiina Ruhanga. Yesu ku arikukora kwegyesa okutiina Ruhanga. Yesu ku arikukora kutiinisa ekibi. abamwe abarokore tindikire ko nizo kuteza abari mwena nakana wuna omurokore eki barikumanya biroko zagwa ikumi na mukaaga noborotana konka aho wahura akatandika gye biroko zakwa ikumi na mukaaga Nakaaga. Konka kuyaherize kuhama kuyaherize kuhama tagira amarira yagira amarira Gaamwita nobwo oremereire aho. Agira ngu ariyo gaamwita Uziya ari omu Galili. Agira ngu ariyo gaamwita. Agira ngu ariyo nigakuremesa okujunwa. Agira ngu ariyo yaateera omukazi. Yagira ngu ariyo ya... Harimu abashaija barikuzira ebyokurya. Omurungu. Nambwenu Ruhanga kuteerana amaka nkagambira abakazi ku baraziriimu omuri nikyo kuraabaho. Turagira amaryo ga mwika. Baturogira, rogira ota amaryo aha Ruhanga. Mura ki? Ati, Ningira mbari aha Ruhanga ngu nimugira nti, Mbwenu Ruhanga noomugira ota? Nagira amaryo gaamwita. Ku yaherize kuhamu ekyo naanye ndagamba, yaabura empora y'okukora ori aho. Ninkushabira ahari Ruhanga otarigira amaryo. Ku oraherize kuhama waaba kanoni, waaba emyaka ikumi otarigira oti, Nimwenda kungira muta?

Nogira aha Mariya Ruhanga ngu noyenda kwigira omu iroobo. Kwonka ku yaherize kuhama, Ku yaherize kuhama, yagira amariyo, yagira amariyo, gamwita, gamwita, ahakuba akacumura ahari Mukama. yacuma ahari Mukama. Mariya ongabaasa kukureetera okucumura. Yaaba ori murokore, yaaba ori kanoni, yaaba ori bishopu. Yagira amariyo, gamwita iroobo. Yataha omuri hekaari ya Mukama, Yataha omuri hekaari ya Mukama. kuterera obubaani.
Eh, Mbwenu shi iwe obubaani bukaba buri obw'abanyamurwa tibagabi.

Iroko bamuzibira bamuzibira bamugira bati bamugira bati omurimo gwawe omurimo gwawe amaryo gakureetera okukora okukora omurimo gutari gwawe ati abashaija abamwe ati amwe omwe hariho abari omu bitanda bibiri nyine omukazi tumwine ebitanda bibiri
Kandi ow'ekitiinisa ahu naareeba omure nawe ka mukama, obu abaire nawe naagambira aha mukoro ashabire abantu baabo emikoma, hamwe na kazo yoona okubinga obworo omu maka gaabo. Niwebare munonga yebare kandi nitukunyeta kusiimiraho Bishop yebare ngye nungi abaahure mwena abari aha banywani bangye abanyarw'emikoma bagyenzi bangye. Munkwatse tubiinge obworo omu maka Munkwatse tubiinge entaatsya mbi Munkwatse amataka gaitu garikyemu amagoba okukira oku garikutunga amagoba hati Ebeeyi y'amate neija kuhinduka Kwonka yaahinduka yaakushangahi aha lita ikumi ezi otuura nootwara aha daayari emyaka n'emyaka? Abariisa b'ente nyowe nimpinga ekinyaatsi ekibingo okwo ikumi n'ekinyaatsi n'embibo ei orunyankoko oreeba nayo ngiini okwo ikumi n'abiri ku naija omu kiro kikuru ninza kukiteema ekibingo orikwenda ekibingo embibo y'ekibingo ekirungi aije owange akyakiine. Mubyare owangye Nyakirombe nkakirekaho naakikuza niinyenda ngu mutandikye okwongyera aha ente oku erikuri omu ishwa, mutandikye kugyongyerera ekiriisa zikaakama amate gatubuuka. Mukama abaheereze omugisha. Twaza kusaba beitu twasiima Ruhanga ahabw'eby'embabazi ebi akorera abaana b'abantu. Okugira muno, kwata bakuhwera bakabasharinga, bakabasharinga, bakabashereza, bakakama obwasi. Aga nayeba baitu aza kushaba. Ninki entuba yayo? Mukama twakusiima habw'embabazi zawe zigirira abaana b'abantu batashemereire. Tukusiimira rukundo yawe, nitukusiimira amaani gawe. Okeeta abeegi bawe Baabaire batashomire, kwonka iwe okaba noomanya ngu iwe nooza kubashomesa. Bwanyima ku baareebire Yohaana na Petero nibagamba n'obumanzi omu ishengyero, baashoberwa ngu abashaija aba ka batashomire kandi babisiika nitubamanya. Kwonka hati obwengye obu n'amahane aga baamanya ngu bakaguma naiwe. Tugirire embabazi tugume naiwe. Nanku tinkushabira abaahwire bonka, nga n'abo Abakristaayo Mukama aije ogume nabo. Nkusiimira omurimo muhango ogu bakozire omu kanisa yaawe. Nkusiimira okukunda abaheereza baawe. Nkusiimira abaheereza baawe ku bazirika amaani, okabaihamu eki orikwenda ahabw'okuba iwe niiwe Mukama. w'amagara, niiwe Mukama w'obwengye, niiwe Mukama w'obushoboorozi, omuri iwe Mukama waitu omusiisiiro naajumwa, omuri iwe omutusiise naasingura. Mbwenu tukusiima ahabwakana onibaraira eri omukazi orikukozesa ensiri, aba ahari omu mikono yaawe. Twatandika kandi eidaara risya n'orugyendo rusya, ogume nabo, kuba ku bo bakwine nibabaasa, Paulo akagira ati, Nimbaasa kukora byona omu Kristo Yesu ompa amaani. Omuri iwe harimu amaani. Baha amaani gaawe. Gaheereze kana nunzuni. Gaheereze kana nu Frank n'abandi bagyenzi baabo abajwaire nabo obwa kanoni n'abataahi abashoroirwe bakataaha omu idaara ry'obudiikoni. N'abo ababuurizi abarigira omu Korinto, naitwe twena Mukama waitu omurungi, nabo osure omu buheereza. Itwe tubeere amaani, otubaasise, otusingurire, oturinde, oturindire omu mbabazi zaawe, ogume nootwahisa omusana gw'amaisho gaawe. Tuheereze eby'okututunga eby'omwendo eby'omubiri, eiziina ryawe rihimbiswe. Shaaha yaahika twaza kugyenda, twaza kutaana, barikuza hare na hare kutwarira obusingye, kandi abariguma aha, Kandi onu barayira enu nka z'okuseesa obarindiho n'abaana baabo n'eka yaabo yoona. Kandi ku orisiima zikagye tereebana ziri aho ekitinisa oku kishemereire. Kandi omugisha gwa Ruhanga Omusobozi Boona, Tataitwe, n'Omwana, n'Omwoyo Gwera, gube nabo gubarinde. Omugisha gwawe gubaze omu maiso n'enyima, omugisha gwawe gubombekere, omugisha gwawe gubasingure batakwesingura. Bababaase ebi batakwebaasiza, kubebembere hati ebiro byona.
Amiina. Mukama agume naiwe. Ahabwa Christ Media TV nikikira butsibu.